Wɔn akɔ ababa Oguaa Television so aha aha yɛ Oguaa TV abre biara nen we bring you the best you see ndɛ yɛ ɛbɛ ɛbɛbu da aha nti sɛ ɛhwɛ me nsa right yi a yɛ wɔ abranteɛ fɛfɛɛfɛ bi ɔfrɛ ne fresh siago the only fresh boy in this world atata ɛna yɛ wɔ fine girl yi so ɔsɛ ɔfrɛ ne lady Abigail. Hwɛ n'ano na no hu dɛ yes, ɔyɛ ɔbaa nyansafo ankasa ankasa ndɛ obotum na oehu dɛ me hɛn nyina no yɛatse hɛn ho ase. Na nna bra tse agow, ɔse ndɛ mobɔbɔ Abigail biara ma kyerɛ dɛ annhwɛ a obepɛ ntaagyaa, sɛ ɔtse bɛ papaapa dɛ mbrɛ mpanyimfo ka ɔse kukududu kɔ eyi a ɔkɔ sɛ kukuyaya. Aha ntsi ndɛ hɛn nyina hɛn asow ma wɔma yɛnhwɛ na dza ɔbɔkɔ do biara no yɛmfa hɛn enyiwa ndzi ekyir. Fresh Tiago. Eyo eh, mu nua bɛsia. Nurse wɔ sɔbe. Ɔrekɔ ne ba saa. Wow.
Lady Abigail. Sister.
Aha, na wo sɛ wɔ so. Cool.
Nti ɛyɛ sure paa dɛ aberanteɛ tena ebotum na ebi tena. Ebubu no gu ɔkoraa. Ɛhɛ, ebobubu no. Ebubu no.
ɔnsɔ no biom first lady abigail si ndɛ ɔbɔbubu koraa de ne maa mo hwɛ miss ma ayɛ kɛntɛnkyi si ne wei a ɛhyɛ paa ana ɛdi tu ayɛ mesoro ayɛ mesoro mpanyinfo na ɔbɔ mbɛbi dɛ yɛ sɛ nyɛ afa bɔ kɔtɔkye na mo ankye bi a kɔ obu kɔtɔkɔ aba ɔsɔ a mayɛ ne dɛ mfa te wehu abɛ nkɔ no
na mfa te wehu abɛ nkɔ no ɔyɛ dɛ wɔdze adɔborɔ fact ɔbaa tv de na yɛ ɛrehwɛ yɛ ni kwadaa ne te yɛ nti afei ago ne reba abɛhyɛ ase ayɛ na wɔse ladies first nti madam abigail ndɛ yɛwɔ wo do aha ɛsɛn ne mbɛyɛ amane nni hɔ wow bɛte ago ɔsoro ade yɛfoa akyekyerɛ ntwa bi yɛnkɔ maakɔ dati fufuo mu na ɔte dɛ kɔtɔrebɔ hɔ Ɔnyɛ m'akwaaba nti bi da, ɔne me puu.
Ɛtena te teefi dan ho anaa te da tumbɔli bɔ beezi.
Hey! Bisabena ka asɛm, ne mpere me kyɛre dɛ, hyɛnhyɛn nyinaa nye sika.
Brɛhye wɔmmɔ ntra.
Hmm. Mpanyinfo no bu wɔn baabi dɛ sɛ gyina Cape Coast ɛmɛ no mu na ɛrekɔ nkra na kar si hɔ a fuo bi.
Anumɔ keye dwe ne bu sanu kwankyɛn.
Hmm. Mo bobi a na wɔreserew, mo bobi a na wɔreserew na wɔde abɛserew bɛyɛ.
Tɔkɔtɔkɔ fi kɔtɔkɔ rekɔ kɔtɔkɔ amanfo dɛ wɔmfa edzidzidzi.
Ne sɛ sɛ kɔtɔkɔ efi etumi efi kɔtɔkɔ. Dɛm anampanyin fi so bu wɔn baabi dɛ sɛ heart fo lokɔ heart a. Hearts of Oak na ne like hyɛ.
Anya dza yaba hu bi da na abom. Anya dza nkwankyɛ hu bi da nya abia nkwa.
Nkwankyɛ nkokoa baako mpro.
Nkwankyɛ nkokoa baako mpro ampa. The same thing na ayɛ efiri akokoro. Etunu wei onye se na so ka obi ne mu.
Ɔbaatan no nnim dza ne mba bedzi. Gye anansa atsena ase ma ne mba ebu ekum ntsi kum anntsena aso nntɔ nko. Akokɔ ntwiwa dɛ, ber a ɔnye wo kor rebowu na edze robotwa no mpɔtse mu dɛ no ne mpa bura mu owu akɔbra mɔ nkwan. Wow! Ak Yɛnkɔ fresh do, fresh bu bu bɛyɛ three bi toa do na yɛnhwɛ.
Mpanyimfo no bu wɔn bɛ bi dɛ. Menye wo bɔkɔ, menye wo bɔkɔ, efun na yɛdze daadaa no. The same thing ehu buo so kɔkɔ wɔ wim a, mɛmboa ho dɛ yɛbɔtow no etsir na ɔdze ɔayɛ ber dɛdɛw. Mango dua ewowo yi, yɛfow na yɛtserew daa. Wow, Oga TV de na ɛrehwɛ yɛ ni. Aha, sisi a Madam Abigail w'awia ne dze nti. Yɛbɔkɔ do na yɛafrɛ hɛn brɛda kor so. Iyi ɔdze basia a nkyɛ ɔmmpɛ dɛ ɔkasa no ho ntsi na ne yɛnko banyin ɔreba na obe meeting. Sɛ yedur Brɛda Raymond na ne fresh Seagull baako pɛ, wei obu bɛsen obiara dɛ merehwɛ hɛn akɔdaa no hwɛ. Ah, Brɛda Raymond! Yɛma wɔn akɔ aba Bagua TV do. Yoo, megye wɔn do. Wow, wo wo bi mi abɔ kyerɛ dɛ ndɛ ebo bubu ti awo egu ana ɛse. Wo bubu no koraa.
Koraa. Koraa.
Wow, fresh. Wo yɛ ko ti pɛ na abo ana ɛse.
Hmm. Besia na ɔdaadaa benyin mo yɛ kɔwe apple. Anemfo na ebu nkum na mmere yɛn yɔnko benyin. Wow!
Kwadaa ne Shonkwaa TV na yɛde anigye sɛ mebre yɛdze brɛ wo. Brother Raymond, yɛnkɔe. Mpanyin na wɔka dɛ, Sankwar da wanko. Hmm.
nyankonyanko nti na aboɔ kɔtɔ woanyɛ tiri okay
nkɔ obi ne ham da ɛda wo nko ne kuani
ɔyɛ mpa ɛwɔ bankye pii ɔnkyɛ dɛ ɛwɔ gaale pii
mpanyin dɛ kɔntrɔfi nkokora wɔn ara na wɔyɛ wɔn mberewa ala mpanyin na wɔka dɛ Sɛ kwantu afi nkokwa wɔnyɛ wɔn bere wɔ anwea a wɔn na wɔrekɔwe.
Hmm, abɔfra no so wɔdze hemagbɛn nyɛ wɔ bere bia.
Abɔfra ne kyi nye kɔtɔkorba kyi na mmalɛ panyin.
Ano fa tserew a ɔsena anamɔn.
Nkume wɔ wei. Afata Fatima ɔnyɛ nkume bia. Dwampɔre bɔto brɛ bɛte.
The same thing na kube nuanyi ɔnkye kubie repi. Mu yɛ ati mi fi. Ɔsi pete masase ɔnda wɔ kwa.
Mpanyin dɛ, sɛ akɛtɛ penpen gye pen pɛ, awaawaa so bɛgye waa.
Hmm. Nna no waa no yɛ wɔkɔ howɔ.
Amaga na amaga hyia na wohu amaga hoho. Yɛnkɔe.
Dɛmala Nna efo na daevi wo hyia a wo hu sɛ. Bebe ekyi nhwɛ zikanfo n'anaman. Hmm.
Menye wobɔkɔ wɔdze daadaa fun.
Wɔka no kor ana wɔaka no ewie. The same thing na ne wofi ebaasa ansa wa ba na.
Akokwa retem na ne mba rehwe. Hmm, ɔyɛ ampa. Nkokɔ wɔ hwete a wɔn ba hwete. sɛ ɛpɛ dɛ ihu dɛ akokɔ afa yɛ funu a hwɛ ne menim
yɛrekyɛ yɛn ne dwumadi no do ogaa tv na yɛrehwɛ yɛn ni brɛdɛ remon sisi a baabi ma yɛ aduru no Ebobu kor, fresh ebu kor, wia na ebu tere ato do, na fresh so ebu ato do. Ate ase bi a? Ate ase. Aha, awotɔ baa na ebubu ne mfim, na mede wei na ɔyɛ senior. Mhm.
Mpanyin dɛ, sɛ yɛfo ka wɔ apɛkyɛ a, obi nkyerɛ no kwan a ɔmfa do ne. Mm.
okay na wotɛ no okay hmm. mpanyin de wohu nipa tiatia baabi ala a ne tiri ho hyɛn a dɔɔgye no na ɔde eleven nam ɛbɛwɛ de in fact yɛnteɛ do Ber a Gomoa na ne mbar pam no na mɛyɛ bi a ne mba owusu no sekan da bɔ do. Hmm.
Sɛ pɛ dɛ hu dɛ inyina wo ba ɔbɔhwɛ wo a, gye ne bɔfo esi na hwɛ.
Okay.
Once ma wente yɛ afotu no, odzi fun ekyir kɔ ndam. Mhm. Nsu robɔfon a ɔhyɛ ase fi anaafo. Nam rebɛsɛe a ɔhyɛ ase fi n'etsifi.

sika bebree sika bebree sika bebree ɔnyɛ. Hmm. ahyerɛnbɛn bebree ahyerɛnbɛn bebree ahyerɛnbɛn bebree kyɛlɛ na bebree na adɔɔso.
Ọba TV yẹ wọ azọ yẹ ate iyi nti na yẹ kẹkyẹ dẹ kwadaa ne hwẹ Ọba TV beebi ewọ biara no ẹnyẹ ama efa wo phone pẹ na aba YouTube na abọ Ọba TV OGUAA na de TV no akyerɛ do ɛhwɛ yɛn pɛ subscribe share comment na like faka ho. Mɛda Raymond ɛda mɛ last hour.